Fi'n mynd i roi hwnna fyna, ond ydy hwnna'n oce? Ie, gwd. O'n i, o'n i fi jyst yn meddwl fi'n licio cadw'n hydrated, ife, so fe di dod â gwin. yn botel ddŵr fy mhlentyn. Controversial, dim ots. Ie, yeah, helo! I fi, dim ond un rheol sy i greu brechdan, sef bod eisiau yr un faint o stwff ar bob rhan o'r bara. Nid na'r ffordd yn Subway. Mae'r mae cael brechdan wael, maen nhw'n ddrud. Mae cael brechdan wael yn Subway i fi yn wath na Tryweryn. Lle mae'r hassle? Dim byd. Fi'n cofio bod yna unwaith. Cnoi mewn i frechdan Subway a cael llond ceg o letys. Letys! Nath fy nhad i ddim codi gyda'r wawr bob bore gydol o's i ffarmo fel bod i fab e yn bita brechdan letys. Yn benna achos taw gwneudog oedd e. Y broblem fwya sy gyda fi gyda'r mab sydd yn ddyflwydd oed nawr yw dyw e ddim yn lico brechdanau. Mae hwnna'n neud pethau'n eitha anodd. Ond mae e'n dwli ar olives. O, bois bach! Methu cael digon o olives. Hwmws? Ie, plis, Mam! Cwpl o wythnosau nôl, gath e y tantrum mwya. Mae e erioed wedi taflu, ocê, wrth y tills yn yr archfarchnad, achos o'n i'n gwrthod prynu Almond and Cacao Protein Ball iddo fe. Pwy mae'n meddwl yw e? Angharad Mair! Bois bach. A wi'n cofio mynd i weld Jurassic Park yn y Commodore. Nawr, oedd Mangî ddim yn mynd i wario arian yn y siop losin yn y sinema. Oedd hi'n ormod o gardi i hynna. Oedd hi'n mynd i ddod at snacks i hunan. Diffiniad mymgu o snacs yn y sinema oedd bocs Tupperware o Welsh Cakes a fflasg o gawl. Wi nawr methu mynd i weld ffilm heb gael craving am pea and ham soup. Yn ddiweddar, nath fy nghariad i Uh, dorri nghalon. Oh. Ar ôl, ar ôl naw mlynedd efo'n gilydd, oedd wedi penderfynu na dyna oedd yr amser i ddod allan fel vegetarian. Sorry, mae jyst yn afiach. Mae'n neud o am resymau achos mae eisiau bod yn mwy iach, a Digon teg, fel sa'n ni gyd yn licio bod yn mwy iach. Er enghraifft, dwi 'di seinio fyny i wneud pump hanner marathon yn 2019. Mm, a mae yna ddau 'di bod yn barod. Nes i'm troi fyny iddyn nhw. Ie, yeah, peth yw, pan o'n fi'n mynd mas am bwyd gyda, m- gyda mam gi a tad gi, mae'n cyfle rili dda i ti ci bita beth bynnag mae fe moyn. Achos ath e i'r doctor, a wedodd y doctor fe, o, ti wedi rhoi pwysau man, well bod ti'n mynd i'r gym, right? Mae ti ci'n 86, Mae'n edrych fel apricot mewn sauna. Reit? Mae mae'n gi ond yn gadael i fi gael fel Ryvita a low fat celery. Like, really, really, really well. Achos mae mae'n gi'n gweld rhywbeth ar y newyddion fel, o, nath dyn yn Barry Island marw ar ôl trial bita pin afal mewn un go. gyda'r croen ar. A like, ma- mae'n hi fel, ni ffili gael p'un afal ragor. Nath e lladd boi yn y bari. A dwi'n gorau cyfadda, dwi erioed wedi bod ar y cyfer Men's Health o ben. So nes i, nes i gyrra fewn yn fel yn hyn, ocê. Ond, dra i ddeud, t'o', y pobol sy'n mynd i fatha'r clybiau colli pwysau 'ma, iawn? Mae'n o'n ei fi'n chwerthin. Dim jyst chos o'n dew, ond... Ond jyst y, y ffasiwn rwtsh sydd allan ei cega nhw fyd, ia. Dach chi 'di clywed? Dwi'n siŵr dach chi'n nabod rhai pobl sy'n mynd, "O, maen nhw'n dda." Mae yna Varetha piece bach lyflu i chdi. Dwi wedi bod yn mynd ers pedair o mlynedd. Gael stopio chdi? Pedair o mlynedd! Be ti'n gael? Ffocin digri? Pedair o mlynedd! Pedair o mlynedd, ti'n dal yn jygol lle bwysau. Dim ond ffocin gweithio felly, na di? Ffocin gloman, wirion. Roedd y bwyd, oedd hi'n gafel yn cacan yma, oedd hi'n mynd. Ia. Mae hwn efo hanner o faint o calories as mewn cacan normal, so dwi'n cael bita dau. Dwi'n fel am y diet yn gweithio. Ond hyd yn oed y pobl sydd yn dropio cig, iawn, mae hyn yn ffaith, mae yna stats allan yna, iawn, mae yna 70 o 100 o lysieuwyr, by the way, vegetarians yn Gymraeg hynna, dim alcoholics, mae yna 70 70 y 100 o lysieuwyr, iawn, Pan maen nhw wedi meddwi, maen nhw'n ma nhw bita cig. Ti'n methu beio nhw rili na. Come on, on. So, nos Wener yn Cynarfon, an. Ti'n mynd i cerdded fyny kebabs yn lush gachu a eistedd a sefyll na. O, mae oes gen ti foron, met.